2013 ar ôl byw yn 1910 te.
God, o'n i jyst mor unig. Ie!
O'n i wedi mynd o jyst byw gyda loads o bobl a gael pob pryd dyn gilydd a jyst sgwrsio am y dydd a pawb yn gwybod hanes i gilydd a o'n i eisiau ar y couch ben yn unan o siau jyst yn pwdu. Neb i siarad ar. Mae'n od, oedd o... o'n i yn teimlo'n unig hefyd, achos 'dyn ni... ie, bob nos oedd o fel routine, oedd pawb jyst yn yn dod at ei gilydd rownd y bwrdd a siarad, a wedyn mynd mewn i'r stadiwm a siarad cyn gwely... Ie, o'n ni'n cael epic chats cyn gwely... a chwerthin cyn gwely, a fel adre, oedden ni ar goll, a oedden ni'n trio gwylio teledu ac o'n i jyst yn meddwl, 'ma hwn i gyd yn yn hopeless. Does 'na... Ie. ...o'n i jyst yn tei- o'n i jyst yn teimlo rili yy fel o'n i'n wasti fy amser rili. Yn od. Ie. A o'dd Ruth ddim 'na i dîno fi yn y bore chwaith.
O! A ddim i i ragio dy dy wallt di. Hmm. O! Like edrych ar ôl fi. Ie ie jyst edrych ar ar ôl ie.
Ie ie mae 'di bod yn od sai 'di twm- o'n i ddim yn twmlo bo' fi nôl yn twenty thirteen tan tua dydd Mowrth rili. O'n i jyst teimlo ar goll i gyd. Mm. Mae bo- ma bywyd... Dal yn colli fe? Ie, yeah, mm. o, mae bywyd lot, lot fwy cyflym fan hyn. Fel, mae ma gole'n lot fwy llachar a mae music yn really swnllyd. A gosh, dwi'n swnio'n really hyn. Ond na, fel, mae popeth, um, mae bywyde pawb yn jyst t'od hundred miles an hour ydyn a wedyn yn yn nineteen ten do'n i o- o'n gyda ni routine ac o'n i'n Ie. brysur ond oedd y oedd y bywyd yn lot fwy araf a a syml a ddim ddim gymaint o stress. Wyt ti dal yn yy wyt ti dal yn deffro am chwech o gloch bob bore te? O ie heb os ie.

i fi, y cwmni fi'n credu, jyst y cwmni fi'n credu, o'n i'n mor agos, o'n i'n gyd yn dod mlaen at ei gilydd mor yeah. dda, o'n i'n twyllo, yeah. a jyst y siarad a'r clebrau bita wrth y bwrdd, o'n, o'n i'n rili really enjoyio cael pawb rownd y bwrdd, jyst fel, a, a bita dyn gilydd, a jyst, ie, yeah, mae'n 'sa chi'n neud 'na rili yn yn twenty thirteen so 'na beth i- 'na'r peth mwya' i fi misso yw'r yym yw'r cwmni a'r...
Clash of the Weens? Be?
Fi'n mynd i y lwfans dyddiol. Y lwfans dyddiol, ie. Ie, ti'n gwybod be, dwi wedi dechrau dod i hoffi bit e wan. Bach o Thomas Watkin, can go wrong! Ie! Na, dwi'n cytuno efo Ruth yna. Methu'r cwmni a yr yr yym hel crecs a teimlo hefyd bod 'na pwrpas i bopeth dwi'n neud. Ie. Achos... Ie. ...'wan dwi jyst ddim yn teimlo fel dwi'n contributio iddi unrhyw beth. A dwi dwi dwi jyst yn meddwl t'mod yn yn nineteen ten o'n i'n o'n i'n yym teimlo fel oedd bopeth o'n i'n neud efo pwrpas a 'wan dwi jyst braidd ar goll. Ie o'n i'n teimlo fel o'n i'n rhan o rwbeth nag o'n i? Ie. O'dd o'dd holl beth fel peiriant a pawb 'da swydd a rôl un nen. A popeth oeddech chi'n wneud, ie, oedd e'n oedd e'n meddwl rywbeth i'r tŷ, oedd pob elfen a pob yy swydd yn hanfodol, so oedd e'n neis teimlo fel rhan o rywbeth fwy nag efe. Oedd.
Ie.
So ti'n meddwl bydd byddech chi'n byw bywyd chi bach yn gwahanol nawr ar ôl y profiad? Ym rai agweddau, fi'n meddwl oedd pawb 'di joio dysgu neu fel ail-ddysgu yym falle hen sgiliau neu pethe fel y perlysie, oedd pawb yn joio yym dysgu am swyddogaethau perlysie gwahanol a yym fel meddyginiaeth gwahanol. Yym, a fel neud y corn dollies a stwff, oedd pobl yn joio ail ddysgu neu cael eu cyflwyno i pethau fel 'na. Pam ma' nhw yn galw nhw dollies te? Achos dwn i ddim yn edrych fel dollies. Na, neu gwglo fe. Na fi'n ol yn twenty thirteen. Ie, ie. Gwglo, gwglo shwt fydd e. Dwi dwi isio dechre tyfu fel pla- yy planhigion a t- tyfu fel yy llysie a perlysie a stwff achos oedd hwnna'n oedd hwnna'n rhan lyfli ohono, oedd jyst, timod, ce- gallu cerdded trwy'r ardd, a a pigo afal ffwrdd y goeden... mm... neu neu pigo fel lafant a stwff a yym ie. A dwi dwi wedi dechrau fel... dwi... o'n i'n cysgu'n rili dda yn y plas a dwi'n meddwl... O, mor sownd. ...ie, a dwi'n meddwl achos doedd 'na ddim technoleg cyn mynd i gysgu, so do- do'n i'm yn... d- o- o'n i'n gallu fel relacsio cyn mynd i gysgu yn iawn. So dwi 'di dwi 'di dechre troi ffôn fi ffwr' cyn mynd i gwely. O da iawn. Sai'n cyrraedd ni eto, fi dal heb ffôn fi'n gwely. O! O da iawn. Nawr te, o'dd cwpwl o scandals o'n i wedi gweld ar y plas. y boys y fferm gyda'r broga i pethau yn y tŷ. Mm.
Um, o'n i'n gwybod dim am hwnna. O'n i'n gwybod clyw dy fi. Na, o'n i'n gwybod dim byd yn bwyty fe. Oh. O, pobl yn gofyn i fi cwestiynau am bwyty'r broga, achos ni'n yeah. gallu raglen os Wener. O'n i'n pa broga i? Sa'n gwybod dim byd am hwn. Ble o'n i? Fi'n mistes i mas o'n i. Bechgyn drwg, bechgyn. Ie. Yeah. Yeah. Do'n i'n cael dweud yn byd. Boes y fferm, ti'n meddwl. Ah, yeah. Swan to yeah. secrecy.
Ie. So oedd, oedd unrhyw scandals te sydd ddim wedi cyrraedd y teledu, ti'n meddwl? Am beth i fach, un bach. O, fes ni'n dweud. Ie, gallai ti dweud bach mwy am hwnna?
Wel, na, jyst, ti'n mo, pan mae pobl yn gael chydig o, fel mae Mr Davies yn dweud, lubrication. Lubrication. Leda fel lubrication yn ei dan, o'n i yn y fel,

Gossip, gossip column. page, ie. da iawn, da iawn. Felly, uh, yn cyffredinol te, beth oedd y hoff um, peth ges di mas o'r profiad yma?

'di wneud y profiad i fi yn un rili sbesial, a d- maen nhw 'di... os fysen nhw ddim yna, timod, fysa fo 'di bod yn profiad hollol wahanol. Ond... ie. ...yym, ma' pawb 'di chwarae rhan pwysig, a pawb mewn ffordd gwahanol, a fy-... ie, mae'n rhaid cadw mewn cysylltiad efo pawb, achos maen nhw 'di maen nhw 'di yym wneud, gael effaith ar fy mywyd i. O, oh, sobi, sori.
Na, mae'n wir, mae'n wir ddo. Oedd y cast i gen i pigo. Oedd oedd yn berffaith, oedd pawb yeah. yn siwt o rôl nhw. Oedd pawb yn edrych, oedd pawb yn edrych yn gywir fyd. Oedd e mor, oedd yn hygol, so. Yeah. Na, mae'n special.
Yn y dechrau, yn y dechrau, ti'n gallu gweld Oedd e'n teimlad mwy fel ti... o't ti'n pobl modern a ti wedi gwisgo lan ond erbyn i chi dod i arfer gyda'r gwaith oedd e'n edrych mwy fel bo' ti jyst yn byw yn yn yr adeg 'na. Ie ie. O't ti'n teimlo t'wod tra bod amser yn mynd ymlaen bo' ti yn jyst byw yn y gorffennol? Hmm m- yym o'dd o... Ie dathlu mewn i routine yn rili dda dyfe? Hmm. Do a o'n i'n definitely'n twmlo bo' o'n i'n byw yn un naw un dim a o'n i ddim yn meddwl am tu allan o gwbwl ar... Na. ...ugen, un deg tri, nes bod fel y dydd Llun cyn 'ny, tri diwrnod cyn ddod ma- allan, 'na pryd dechreuais i meddwl am nôl i fywyd modern eto, ond y y pythefnos cynta o o chi jyst rili rili yn y cyfnod 'na, jyst meddwl e, yn byw e, yn... A'r unig beth o'n i'n meddwl am yw beth mae'r tywydd yn mynd i wneud fori, licen i cael gwybod o'r tywydd yn ei fori, neu y golch yn y bore neu yn y prynhawn. Hmm. Ond... Um... Na, oedd blinkers mlaen ar y cychwyn, oh, nag oedd e, oedd oh. pawb jyst mor ffocwst ar gael swydd nhw'n iawn. Yeah. A ni dal yn dod i nabod y gilydd, I mean, ddim fel arfer chi'n gael um, 20 odd o bobl newydd, hwpo nhw mewn i tŷ, reit, mae'n rhaid i chi fyw, weithio, cymdeithasu, yeah. cysgu da'ch gilydd,

timod, o, timod, Fiona i Aled, i i Aled, i yy... I Bethan. ...i Gary. Yym...
Seimon! Ys- I Seimon y- yr ath bach, i Plwm y fuwch. I Plwm y fuwch! T'mo' ma' pawb 'di... Da iawn, da iawn. ...ma' pawb 'di yym chware rhan sbesial iawn i fi, i fi yn bersonol de. Ie. Ie. Nawr te, ma' cwestiwn wedi dod trwyddo gan Huw Marshall a ma' fe'n gofyn Os na unrhyw gyfnod arall ar wahân i 1910 hoffwch chi profi? O, ie.
Bydden i'n dwlu ar yr adegau y y thirties. Bydden ni'n joio byw yn fel mewn plasty yn y yn y thirties a pethe a'r cerddoriaeth a'r yym... Ie. ...ie a'r gwisgoedd i gyd. Y twenties i fi. Ie twenties. Ie twenties. Ie. Dechrau dawnsio fel yym Y Charleston. Charleston. yeah.
yeah. yeah. Ne, ewn ni bellach nôl, ewn ni lwyn i Harry Ryfed neu rhywbeth, ewn ni am... Oes y ti di ried? Oes y ti di ried? Bywyd anodd iawn. Wel na, fi'n meddwl na phan mae pobl yn, yn mor hoff o oes fel just tro y ganrif, um, a edrych yn 1910, achos hwnna fel un o'r adegau fwy- fwya pell, fwya agos ni 'llu uniaethu gyda. Hmm. Fi'n... O'dd yym o'dd yym fy fy ngis ni a hen fy ngis dad a cu fi... Ie. ...o- o- o'n nw wedi profiadu wnna so ma' fe'n hwnna yw'r adeg fwya ni 'llu teimlo fel gallu cyrradd. Yym so meddwl nawr ch'mod pa cyment o bobol sy'n dwli ar yr adeg ni wedi fascinated â fo. Hmm. Ond na bydd e'n ddiddorol i mynd bach yn bellach i rwle wel, sdim clue dyn ni, fel o'n i'n byw. Oedd e'n digon mael yn y plas. Castell Henllys. Oedd e'n digon mael yn y plas fel gyda golau o stwff. Saes i dychmygu mynd nôl dros cant blwyddyn cyn ni. A bydde fe'n cymaint fwy dywyll, a bydde... Dychmygu'r smells. Castell Carreg Cennen.

So yn mynd nôl i'r dechrau y profiad wedyn, beth oedd eich argraff cyntaf wrth cyrraedd y plas a gweld yr amodau byw a popeth?
O'n i'n really excited. Yeah. O'n i'n just mor brwdfrydig, o'n i'n just really eisiau dechrau byw, o'n i'n just eisiau dechrau gwybod beth oedd y routine a beth oedd y disgwyliadau gwaith. Mm. E, pryd cyrraeddon ni a cwrddais i rwan. Ti'n mynd dal na?

pan cyrhaeddon ni, oedd pawb, ti'n gwybod, 'di blino a 'di gael diwrnod llawn o waith. A ma' rŵan, ti mynd eto. O- Oedd e'n um, ffynnu i ni, achos cyrraeddodd Rowan a fi, a noswaith cynta, dim ond Rowan a fi oedd yna i'n stafell gwely. A wedyn ni, yr ail noson, oedd da ni Anna yn ein stafell gwely, a wedyn ni fi'n credu ar y pedwerydd noson, dath Catherine mewn i um, yeah. aros da ni fyd. So oedd um, y stafell gwely ni yn a fwy a fwy o pobl ynddo fe o hyd, a fi'n credu bydde pawb wedi bod mewn erbyn diwedd os oedd y llawr wedi gallu cymryd digon o bwysau. Ond yeah. uh, on, on, on i wedi cael dweud, a dim ond pedwar oedd yn cael hmm. aros mm. yn stafell chwil i ni. Ond... Um, o'n i eisiau...
O'n i eisiau Fiona dod hefyd, oh. achos o'n i'n teimlo ddrwg bod i'n gorfod um, cysgu ar ben hyn yn y stafell na.

wel, apparently, doedd o ddim yn rhy ddrwg! Yym, ie, oedd y oedd y bois yn deud bod o'n yym... ie, bod o'n digon cynnes, yym, ond heb, tibod, heb y sheets a stwff, oedd o'n oer. Ond yym, ie, yn yn 'stafell ni, oedd 'stafell ni yn rili cosy doedd. Ie. Oedd o'n neis. Achos oedd e o ben y stafell um, smwddo ble oedd y tân ar yeah. golch. So oedd dan ni tân na yn y dydd a dde'n crosogi'r stafell i fyny'r grisiau ble o'n i'n cysgu. A oedd llawr pren dyn ni fyd a oedd peder o'n i'n cysgu na. Felly um, oedd, e, o'n i'n surprised bod e ddim yn fwy oer na beth oedd e, really. Mm. Oedd e'n llawn mosquitoes, ddo. O, do. o, mosquito queen fan hyn yn, yn lladd y mosquitoes. Ie... O'n i'n mynd rownd, o'n i'n mynd rownd gyda'n esgid a llaw fi a bob nos yn smaco nhw rownd a rownd. Ie ond... Felly pwy pwy oedd yn gweithio mwy galed te, gweithio yn y fferm neu gweithio yn y tŷ?
Oedd y gwaith yym i gyd yn rili wahanol. Dwi'n meddwl oedd o'n anoddach i gweithio yn y tŷ yym achos oedd gennyn nhw yy, o- oedd gennyn nhw pethe oedden nhw'n gorfod wneud ar fel certain amser, so oedd e- oedden nhw dan lot fwy o pwyse na ni, achos oedden ni... yr unig pethe oedden ni'n gorfod wneud yn ystod y dydd oedd yr anifeiliaid, a wedyn oedd 'na swyddi eryll, t'mod, o'n i'n cael dewis... Ie. ...rili pa swyddi o'n i isio wneud. Ie. Yym, yr unig adeg oedd o'n chydig bach yn anodd oedd pan oedd o'n glawio, a d- ond, timod, ti jyst yn delio efo fo ar y pryd rili, ti'm... dio dio'm yn neud lot o wahaniaeth rili. Hmm. So na, dwi'n meddwl gweithio 'da ti oedd efo'r yym efo'r swydd efo fwy o hmm. pwyse, a wedyn Ond falle... gwaith ti'n fwy corfforol. Corfforol, ie. Ond oedd fwy o ryddid â chi. Oedd, a A fel... chi'n chi'n gael laugh tu allan, bod Ie. bod tu allan yn neud lot o wahaniaeth hefyd, achos t'mod ti jyst ma'n lot llai stressful na na bod... Ie. ...yy yn enwedig fel yn y gegin ne' rwbeth ti ti'n styc. Nath Fiona ddim gadel y stafell 'na. O na. T'mod a... Fiona druan. Ie. Ie. A so t'mod... Na odd odd e pob swydd fel yym issues 'i unan fel Gary odd odd swydd Gary ddim yn anodd o ran sgilie ond odd gorfod t'mo' meic- o'dd e'n ishte tu ôl pobol jyst yn dawel tra ma' nw'n ga'l bwyd a sdim mo'l chi siarad â nw a sdim mo'l chi yym ymateb i unrhyw beth ma' nw'n weud. Ma' wnna'n brofiad mor ddiythr a mor sori creulon mewn ffordd so t'mo' bydd yy s- o'n i so sai'n yym I don't envy Gary ne' rwbeth fela chwaith so o'dd e pob swydd rwbeth o'dd falle'n iffy neu'n yym questionable. Ie, a'r tri, pedwar diwrnod cynta, fi'n credu oedd Aled a Catherine gyda'r yeah. tane, achos oh. heb y tane oedd ddim byd yn y tŷ yn gweithio. Mm. Fi, felly oedd y pressure ar y ddau llia hefyd yn, mm. yn, yn, y plas. Ar A'n gael eu talu llia hefyd. A Catherine, ie, nhw'n cael eu talu llia. A oedd Aled yn gorfod torri'r glo ar y dechrau achos oedd ddim y glo Oedd y glo wrong ydyn ni a stwff. Ie. A wedyn ni, chwarae teg i Aled a Catherine, yn, yr wythnos pum diwrnod cynt na, cynta na, nath nhw rili, rili gweithio'n galed. Oh, a codi'n gynt er mwyn gallu cyflynhau, um, wneud y tanau, fathau wneud siŵr bod popeth arall yn gweithio. So, chwarae teg iddyn nhw. A wedyn ni, Mrs Wilson a Fiona yn y gegin, o'n nhw'n gaeth i'r gegin, o'n nhw ddim yn gadael y gegin. O leia dyn ni, o'n i'n mynd mas i'r cefn, o'n i'n ysgylor i ni, lle mynd mewn i'r gegin, o'n i'n lle mynd mewn i'r tŷ, oedd gwaith ni'n ar yr adegau'n corfforol iawn gyda cario'r dŵr a'r golch a a phethe, ond jyst bod yn logical a gorfod trefnu a wneud siŵr bod ni ar ben popeth oedd 'da ni, ond o'n nhw... Ie. O'dd mwy am ryw... mewn un stafell. O'dd amrywieth 'da ni.
O'dd. Ie. Wedyn os o'dd yym wel chi'n clywed Fiona yn raglen heno as in na gyd fi'n neud yw torri bara. Torri bara. Fi fel... Hmm. O. Sai'n gwbo sawl torth o'dd 'i'n torri y diwrnod, I mean ma' wnna... Na. ...jyst yn tedious nag yw e? Ie. Un dw- un dwrn- wel Catherine o'dd yn weud un dwrnod ydi o. Yeah. Yeah. Golchi lan o stwff. So, yeah. so, oedd e'n anodd felly bod yn, yn stuck yn y tŷ am gymaint o amser? Achos o, oedd. Nes ti treulio lot o amser yn y tŷ. Wel, pan wedyn nhw, um, y diwrnod nath yn y gyhoeddi bod ni'n mynd i'r traff, o, oh, lle di llefen. o, o'n i'n moyn gadael y tŷ Oedd ddim yn holi gadael ffiniau, o- oedd ddim yn holi mynd fel i'r caffi hyd yn oed, yym mor bell a 'ny, oedd raid ni aros ar y tir neu'r ffarm, so o'n i heb gadael falle milltir sgwâr am fel pythefnos, oedd mynd i'r eglwys yn acshyli fel treat achos gaethon ni adael. Ie, oedd hel y defaid a mynd, yy, oedden ni, oedden ni, oedden ni'n gorfod cerdded o gwmpas y caeau fel yym... bob pnawn. A yym oedd hwnna'n teimlo fel rhyddid hefyd, a dwi... fel hyd yn oed gweithio tu allan ar ar y stad, oedd o dal yn neis gallu gadael y stad pan aethon ni yym i'r caeau eraill a stwff, so... Achos es i ddim hyd yn oed gadael y tŷ tan yym wythnos i ddydd Mercher ar ôl mynd mewn yna a'r tro cynta es i gyda Anna amser brêc yn y prynhawn draw i'r ffarm so o'dd fel deg un ar ddeg diwrnod wedi mynd cyn i fi adel y y y plas a mynd draw i'r ffarm o'n i heb fod ca'l amser i fynd draw 'na o gwbwl. Hmm. So fi'n cofio'r prynhawn 'na jyst iste fyn 'na 'da Anna am hanner awr fach hmm. a gweld yr anifeiliaid. O'dd e'n lyfli. A dwi'n meddwl dau awr o brêc o'n i'n ga'l a so fel arfer o'ch chi'n moyn falle hanner awr o nap ne' rwbeth. ond oedd rhaid i chi golchi dillad eich hunan, so oedd ddim lot o amser i wneud unrhyw beth, hyd yn oed os o'ch chi moyn mynd i'r ardd, dych chi'n meddwl, ok, ma' raid i fi mynd draw 'na a nôl mewn ugain munud fel, so... Ie. Hmm. Oedd e'n anodd... Reit. ...ymlacio.
Ma'... Ni wedi ca'l neges bach eto ma' Cadi sy'n wyth o'd yn dweud da iawn i chi gyd. O!
Diolch. Ciwt. A wedyn ma' Lisa yn gofyn, o'dd 'na romance rhwng y staff?

Rowan a Dewi. Ie Misus Wilson a Dan. Misus Wilson a Dan. A ni'n trial... Ellie a Fiona. Na, ie.
O'n i'n trial neud storïe lan a fi'n cofio... Oedd. ...o na o'n i'n neud stori lan achos o'dd Rowan gyda dillad lot neisach na phawb arall a lot fwy o ddillad a ballu. O'dd gen i drych o'dd gen i drych yn eu pwrs. A o'n i o'n i'n dweud yy dweud wrtho taw hi o'dd yym ill- illegitimate child meistr cwîc.

Anifeiliaid. Plwm. Ie efo plwm. Ie. Dyna dyna... Da iawn. ...fwya affection affection ges i. O a fi'n cofio... O.
...Rowan a Catherine yn gwely un nosweth. Rowan yn jwmpo ar ben Catherine. O do Gath- O ie. ...Dipyn bach o sylw un nos do. Ie. Da iawn. Wel ma'r sgwrs yn dod i ben felly i Cai jyst cwpwl o geirie bach beth yw'r prif peth ti wedi mwynhau am y profiad? So, um, Unrhyw beth? A ti'n gwybod... Anna, cer di, cer di, Anna. So, um, mm, panic! Uh, mae ma di bod yn profiad byth gofiadwy, um, efo pobl byth gofiadwy, a mae di mae'n rhywbeth dwi'n mynd i cofio am byth, a tibod, dwi'n mor lwcus i gallu gael yr yy atgofion yym at- atgofion sgennai a yym ie dwi dwi 'di dysgu bo' 'na yy tibod ti g- ti yn gallu cymryd pethe braidd yn w- rhy s- serious weithie so... Hmm. ...ie. ...ma'n ma' 'di dysgu fi i chill out a i yym a dwi yn Dwi yn cymryd pethe'n ganiataol, felly, os fi stopio... Ie. Fi'n meddwl ma' ma' pawb 'di ga'l sgilie, sort of sgilie byw, sgilie sylfaenol, fel i neud... Mm. ...falle tân, pobi bara, yym perlyse, so pawb 'di dysgu pethe fela, yym ond wedyn yym gwersi bach personol 'fyd, yym fi 'di ennyn bach o t'wod, mwy o perspective lot fwy o barch 'da fi tuag at yym rhan odd y cyf- odd y cyfnod jyst yy pethe fel dŵr a mor werthfawr ryw dŵr a os o'dd y tap yn dripo o'n i'n rhedeg drw'r dŵr a stwff so yym ie jyst pethe bach fela yym. Mae e mor bles nes i fe ddo. Mm. Mae bywyd lot fwy hawdd nawr ar un llaw, ond ni'n neud e'n lot fwy cymhleth ar y llaw arall. A rai mm. withe beth fi wedi dysgu yw mae eisiau camu nôl rai withe, a mae os rili, rili eisiau neud hwnna, os rili eisiau bod bywyd mor gymhleth nawr a fod mor, bod mor hectic a bod mor gloi, a jyst eisiau, mae eisiau camu nôl a fel cymryd saib a mynd, na, sim rhaid wneud hwnna, sim rhaid disgwyl i wneud hwnna, a jyst, ie, trial cael bywyd tyma' bach fwy syml a a llai cymhlethdod a cael fwy o amser eich hunan i ishte lawr a... ie... a trafod â pobl a a sgwrsio 'da pobl. A os o'n i 'di ysbrydoli rywun oedd yn gwylio i mynd â'r gwersi 'ma 'da nhw?
Ond na, fel yym ma' pwysigrwydd siarad efo pobl a jyst t'mod jyst siara- ddim hyd yn oed siarad am pethe pwysig ond jyst jyst siarad a a ma'r yym cyfathrebu 'na 'di mynd o d- o dwy fil a un deg tri ma' gyd ar sgrin a gyd o flaen sgrin a ti jyst t'mod t- un ai tecstio tra ti'n gwylio rwbeth ar y teledu a ti ddim yn ti'm yn siarad efo'r pobol fel a dwi'n dwi'n teimlo fel ma' ma' jyst siarad m- nath o neud gymaint o ll- o lles i fi eniwe... Ie. ...jyst i jyst t- t'mo' yn lle... Da iawn. ...bod yn gaeth i'r sgrin. Ie o'dd lot mwy o substance i'r sgwrs nag o'dd e? O'n i ddim yn siarad am em ti fi o'n i'n siarad am ein gilydd a... Ie. ...teimlade ni a... A ie. ...so ie o'dd lot fwy o substance a dyfnder i beth o'n i'n sôn am so... Ie. ...ma' wnna'n good. Wel, wyt ti'n sôn am texts fyna. Ni wedi cael un text bach arall gan Catherine. Catherine, oedd yn y plas. Oh, Catherine!
so, um, mae hi'n gofyn, beth bysau gallu gwneud y profiad yn well?
Neu oh, dam hynna. Ni gyd yn weid, ond ni moyn throw away camera bach yn hunain, ag yni. Ie. Achos ar y degau, oh, nag oedd y criw camera na, a oedd pethau'n digwydd, neu oedd gem o lun. Bydden ni gyd yn joio falle recordio pethe yym ein hunen. Ie. So bydden ni 'di bod yn dda. Ie. Achos o- fi'n cofio... A gweld... ...odd yr ysde- Ie. ...cofio ar adega o'n i yn yy yn yr ysgyllery a ti'n edrych mas trw'r drws a falle bydde Anna jyst draw rownd y cornel yn cerdded miwn i'r plas a ti jyst yn meddwl o fi isie tynnu llun o hwnna neu bydde Aled yn cerdded mas a rwbeth. O'n i jys Ie jyst lluniau bach personol a 'na ie. O'n i'n gofyn o'n i'n gallu cael throwawê cameras wedi cuddio yn lle fyd so o'n i'n gallu jyst pigo fe lan i tynnu lluniau nawr ac yn y man ond yym na gaethon ni ddim hwnna. 'Na'r unig peth wnes i ofyn am fi'n credu tra bo' fi mewn 'na. Fyswn i... Da iawn. ...fyswn i 'di isie wneud e am hirach. Ie.
Ie fydden i wedi 'fyd. Ie, pump week wsnos. Ie. Ie.
Da iawn, da iawn. Wel, dyna ni, dwi'n credu. Diolch yn fawr i chi hmm. gyd. Ni gyd wedi mwynhau watcho'r yr, yr, yr raglen. A dwi'n dwi hmm. gwybod nawr bod ti wedi mwynhau bod yn rhan o'r profiad. Felly, diolch yn fawr a nos da. Nos da. Diolch, Jason. Nos da. Nos da. Nos da. Nos da.